A swo antswa n'wana a byeriwa ntiyiso ku ri a swi tiva ku ri nyimpi leyi a yi lwaku i ya yini. A hi duvula hina na vapfowethu laya na vosesi lava hi ri na vona laya, a ku ri munhu un'we ntsena la swi tivaka ku hi tumbile kwihi, hi swi kuma ku i Richard Mtau. Wa tiva yini Musa, you will never bring my father down, you're all

i swa nkhensani a ni ri wa ni twa dine wa swi tiva ku ni ku tiva ngopfu wena he i dona dine u chelela khensani n'wana he vule na weyi ni swi tiva u vona loko ri hi ku wa n'wi chelela ni kombela ku e ni susa ka mina mina ka mhaka ya wena hela dziya ni chibika khoroni i li ta ni vona guluve nga ye ya nonela vule na weyi munna to wena

I yini xi endlaka ku bava minkarhi hinkwayo loko va ri na ti-problem va tsutsumela le byaleni a u nga vileli swa byala va ha nwi byala va ha nwi byala va le ku tshikeni ka byala swo lava ku na hina hi va seketela ku ri va nga ha nwi i ntiyiso walowo swo lava ku na mina mhani ni lwa hi matimba swinene ku ni kota ku ta hlula loyiwani a richard loko no kota sweswo hayi ni hleketa ingaku ni vutomi bya bava byi nga antswanyana u ta va u tirhe ngopfu n'wananga kwalano u ta va u tirhe swinene ngopfu a wu ta va u tirhile hi muxavu bava i nga ve i ehleketa leswi ni hleketa ku i hleketa swona ku khoma richard hi timhondzo ni ehleketa swona bava kambe xo sungula ni ta fanekele ni rhanga ni dya marhambi ya ya miehleketo ni tlhela ni vona futi ku nana ncuva lowu wa richard lowu yimise ku yini ah, swi fanele ya swi endliwa sweswo mm. kambe wa swi va richard va tolovile ku endla leswi va swi lavaka nkarhi hinkwawo and a va khomiwi ma mm, eh, nkingha hi kwalani ba ku a va mm. khomiwi nakan'we ah. kambe hi musa ni kombela i ni endlela xixin'we mani mm. u huma ka n'wana lowa ka mudhawu wa swi kota sweswo ya ni nga swi kota baba ya ni nga swi kota u tshembisa na mm, na ni tshembisa Kensi? Kensani wena? Papa. Ene ni khomba ni uvesha ka kamfi. Tani khona papa ni loko hleketeni hi swilo swa le ntirhweni. U khumula mini? Amakwini. Kensi. Phela mali se nghenile. Okay. Papa faneke a hakela vatirhi. A va bonus. Ti bonus. Njhani va nga ti tirhelanga? Hey man. Ene business a yi divi man.

mara wavasumbedza kuti haunangi une chelete yako bva one watorari hayi hmm? and then va to xuma more hi n'wina nhloko wa swa mabindzu kambe loko a swi ya hi mina a ni ta teka mali leyi hmm? ni yi tirhisa ku xava switirhisiwa swa le nsin'wini wa vona n'wana mali ya switirhisiwa yi ta nghena sweswo hi faneke ku tsakisa vatirhi ku nga ri tano va ta kholwa ku hemba loku ka musa se hi faneke va tsakisa mm. va khomba zwone mm. because now i hope hoyu musa hoyu ya khou tshimbila tshi zwi fhela vhathu

Ku wisa murhi lowukulu swi lava u sungula u tsemeta timitsu ta wona. Mm, ntiso. Ku khoma Richard swi lava hi kuma lava hanyaka navo. Mm, na lava tirhaka na vona. Wo sungula nsati wa yena. Yes, yes, wa kumeka ka vukungundzwani. Mm. Hi ku hi ndlela leyi nga komba ku himpela Richard i n'wana wa vukungundzwani. Richard u swi kotile ku tumeta milandzu wa yena. mara a swi vuli leswaku nsati wa yena u ta swi kota hayi ehleketeni kwalano a hi landzeleleni a khensani a nga siva na vutivi hi vikungundzwana tiyiselani a ni voni ngaku ku nghenisa na khensani ka timhaka leti swi nga swi nga hi pfuna nakan'we kwalaho ka yini hmm? Uh, Nkhinsana Ntshembe ku yina vunkungundzi. Swi tiva njhani sweleswo Musa? Um siku leri ya Nkhinsana a nga ta hi rona laniwani. Um hi vuye hi Swilo yini? hi vuye hi tsontswana. teke tinghwetu ta ntsevu hi lavisisa nandzu lowu se u la ku rhandzana na khensani n'wana wa richard swi ta yi onela nandzu hi musa swi ta onha hlawula u tirhela tiko kumbe ndyangu ya richard va musa ma ri kona na ma ri ko la ndlwini a wu hleketa ku ni ta ya kwihi eh, mi za mi vutisa mhani ku mi lo tlhelela byaleni a ah, mina ni vurile a ni ku hayi mina na na byala a ha ri vanghani nix kambe se mi na masiku mangani mangani a swa landza na lembe lembe a ko va vhiki ntsena vhiki yi moni mi bela mavoko phe mi tirhe ngopfu papa mm. vhiki a mi chovhile nkatanga mi chovhile u nga ni byela la nkatanga ni byele ntiyiso awu awu awu

naswona hayi vona vonke wena hava na ku faneli wa swona mara me ni vona ah, swi tsanana tsanana swilo swi le ku jikeni e swi le ku jikeni ni vona nga ku a ah, mi le ku ngheneni forweni um swi tsanana tsanana mi le ku ngheneni handleni ka loko u ri ku phela no tixisa phela swa endleka munhu un'wana u ri ku lorheni ni ri ku ti xiseteleni a ya hi swona swona swi ta kahle swa ta tshamiseka ni lava mani ku va na ku rhula laha la mutini mani swona swi lavekaka hikunene hakunene ah, gezi mani gezi xa mina ni ri dina rose wa mina wa xiboy hayi na cancer buti joni mi ni khansela ka mhamdana loko mi fika kayeni hayi eya hayi eyi wo sala u tiphina ma Ah, a ni na ku okay. tshemba ku ta ti nantswa na timpfini ha hi ta vona kona Eh, vo joni eh, mi nga se famba um a ni kombela ku vulavula na- vulavula na n'wina hi swin'wanyana kahle kohle ku mi kombela um a wu lava ku ni pfuna yini um vu joni a a ni lava adirese ya ka vo musabaloyi um a vu joni hayi i ku ni la ku hindlela le ka yena ka vona um loko ni huma ntirhweni a ku na mahungu man'wana ni na ku vulavulaka na yena hi wona se um u nga zi u karhateka ni na ku komba a ku ze ku hlupha a ku kohlwi loko u fika u ni hlamula ni ta ku byela okay 500 mona mungwe

khensani i lava na yini la hawa tsakelaka ku vona na mina masawozi hayi ni ta kombela yi ni khomela hi ku a ni nga ti byelanga ni ta kumala loko ni fika se ndzweni i pfukeni no a ni pfukanga swona Singapore. Because I just feel like this is not my thought. soyunması. Leswi nga humelela tolo a ku ri xihoxo a ni ta swi tsakela loko ri swi nga swi nga humeleli futhi okay nyimpi ya vatswari va hina nkhinsani leswi ni lavaka ku ta swi vula hi ku mina na wena hi nge swi koti ku ta rhandzana khensani hikuva vatswari va hina a va twisisani i ntiyiso leyo a yi endla yini nakona ni khomele u nga vilela hi hi nchumu i lo ta vula ku u ni ku tshova mbilu mbilu u nga nghenisanga mbilu a wu huwa ntsena hi swona loko swi ri tano ke hayi swi kahle ni nga swi tsakela loko ri tlhe yi nga yi nga ha vulavuli hi wona mangu lama son nga ku endla mpazamo lanwana hikwavo swi vonaka loko swo to ku nandzeni andzi ku buleni mina sweswona swi bihe kwini ku ri mina na wena hi rhandzana

Se wena u lava ku ri va papa mina va ya jele ku ri va ta tsakisa va papa wena kumbexana kasi nandzu wa papa mina i yini i ku rhandza na va mani leswi ni n'wi byela swona wena sweswi kaya ta n'wi byela ntiyiso lan'wana rirhandzu leriwani va loko hi rona leriwani hi rona ri nga endla leswaku ba wena va xinga tatana wa mina papa we na mhana mina a va twanana i va suka la risinga va famba hinkwavo va ya le mozambique va ya exile loko va fika kwalani mhani a twanana na vapapa ivi ya tshika papa wena hi swona leswi nga endlakala hi swona swa swona alo ma ku byela u vutisa papa wena hi swona swi mi endlaka ku ri a zondza papapa mina hi ndlela leyi a zondzaku hi yona hi ku mi tekele murhandziwa wa mbila yena nakona hi swilo leswi nga endlaka na malembe makhumenharhu papa va vonaka sa va amukeli hi mina swa nyangatsa swilo leswi swa nyimbi aa dudu tinhopi sitawe tisaseke njhani n'wananga yi ma ti navela ka mani Hmm, ni ti xavele hi lowa ka mina loyi mawaku n'wina n'wi nga vanhu n'wi mi nga hanyeriwa n'wananga dudu n'wi mi khomela la vavasati va la mugangeni a va heti ku vulavula hi yena hi mpfuka nyika vanuna wa voho etibonasi a hi nchumu sweswo ndiyayani ha u na tinovotini a ti ri chipu ka mani 500 rand ntsena ejoni yi nga va yi nga talangi 500 rand laha mugangeni mali yaleyo ya kota ku va yi di- muti wu xava swakudya wu dya a tlhe wu tiya ku tlhela ku sala na mali Mani. yin'wana. phela loko yi famba yi suka laha kaya yale a vuchavela wavo a yi endlela ku ri loko se yi vuya yi ta hluvukisa tiko leri ra ka yini hi swona sweswo yi vuyile kwala tutu ni tinyungubyisa ngopfu hi n'wana hi wehe n'wananga ndzi ba xifuva loko ni huma laha hi khoro a ni kantiye hansi vanhu hinkwavo va ni bumabumela va vulavula hi ntirho lowu nga wu tirha ngopfu ku va wuyela n'wananga mara ni kuma ku swi tiva na khensani leswi a swi endlaka sweswi ni u ta tinyungubyisa yena ha i mpfuka lexi xa nkhendzana ndzi n'wi vona a nga va ri kwini hmm. na mina ni swi tivi um mani kokwani minjani um mi ta ni khoma loko ni fike hi nkarhi loyi a ni khomele hi ntirho nkhendzo n'wananga ni vona nga ku swakudya leswi swi ta va kahle ngopfu um eh, kokwani mi nga ni phameli um a ni khomanga hi ndlala ntirho lowu tirhaka i ku ti ku vuyetela ku kota ku va u tirha kahle okay ni ta swi dya kuhansi faleni ha mani mingwazi hi ku sweka laha ri singa ah, number one a swi zi swi lave ku vuriwa hi wena sweswo n'wanaka Ni vona hi madyelo ya wena hmm? leswi u nga phangisa xiswona u ngo ze ku munhu ri ku nge heti hayi mani lava ku lulamisela xikambelo sala mi tlela kahle a wu tlela kahle hmm. mona meni ya hawula timpahla timbava ti nga se za ti hi hawulela hi swona a ri njhani siku ra wena namuntlha hayi a ri ri kahle bava siku yini tona leta ta le purasini hayi a yi za hi twa nchumu swa le purasini n'wina mi twa yini a ah, va kwala purasini laya yi hatle yi fika khisimusi loyi richard u nyikatile vanhu tibonasa mahungu ya kahle malama ba ngopfungopfu ka lava man'wamapurasi u endle kahle ya a wu voni ku richard le ku endleni ka yena eku kanganyeteni ka vanhu laya a dodomeji ra dodomeji u kota ku vona ku richard i ringeta ku endla yini Oh, leswi leswi Richard swi nge cinci. Oh ya swi nge cinci. Ku yena u tirhisa mali kun'wana na kun'wana wo xavetela na vanhu ntsena. Hmm? Na rirhandzu ri xava mali baba. Ni twe kahle. Baba. Hmm. Ize mi nga rhandzana na Gladys Chabalala. Eh. Kula mm eh mama mana mana mana cancer. Yeah, no loyi. Baba kasi loko a mi ni rhumetela makunyalana loyi Richard a mi endla so ku mi ta kota ku kuma mantuta ndzhaku. Okay. Matwa yi mihlolo leyiwani. Baba i khalini ka ri na Richard. Leswinene na Richard. Hi timhaka ta n'wina letiwani. se hinkwaswo leswi mi nga byela swona ma ku heyi loyi richard i vukungundzwani heyi wa xigevenga wa hemba a mi endla swilo leswi hinkwaswo leswi ku mi ta kota ku ta n'wina mi kuma xigangu xa n'wina e va ri nkulukumba so bava e ma endla leswiwani n'wina va lo mi endla yini mhani a wu mi nyiketanga vana a henhla ka sweswi ni tlhela ni tirhisa mina ni nga n'wana wa n'wina bava mina bava ku ni lwa timhaka ta n'wina ku n'wina mi ta endla yini mi ta kota ku kuma xigangu xa n'wina ndzhaku bava mati va mi ni tirhisini swi ringene mina ku saseka siku ra namuntlha la ta mi byela ku ni hlama mavoko